Wek dwon cekecekecekeceke ma mawa obecwalo woko, eno pe obedo dwone en, obedo dwon kaka, obedo dwon Acholi, dwon Alur, dwon Lango, dwon Teso, dwon Karamojong, dwon Madi, dwon Lugbara, dwon Rukebo, dwon Lendu, pe obedo dwone keken. Wunu kaka, Otipu me kaka otipu me lwo, kud wuwek jo mareco gimond i lobowu, gimond i ngomwu. Lim ma gibetiyo kudu me wilo lutino Acholi me lweny kengi kengi, wek lim enu olokre i komgi, odok olweny i komgi. Kaka lwo yango bedo i ker, kaka lwo pe onego dano, kaka lwo pe omaro ngom, kaka lwo pe omaro ciling i cing dano, tin Ker-ni tye ka maro lobo, tye ka maro ngom i lobo lwo. Omiyo lutino lwo weng oteka lwo gito ka wone ni gitye i ngom. Wun okaka, wun okaka lwo, wubed neno kakani, wuti kwene? Gin ma tipo beweco i dog mawa, wun pe wutye ka winyo, Wuai malo, wulwiny! Waayo malo, walwenyu ka karacel, in alur! Wan alur, watye ka kane, waayo malo, wamaku cing Acholi! Lango, wuayo malo, wumak cing Acholi! Ka lweny oloyo Acholi, diki wubedok i bot i alur, ka diki oloyo alur, wubedok i lango, ka diki oloyo lango, wubedok i teso, ka diki oloyo teso, wubedok i Karamoja, ka diki oloyo Karamoja, wubedok i Madi, Ka diki oloo maji, madi obed dok i lugbara, ka diki oloo lugbara obed dok ki bang lendu, bang kebo. So ai malo, tipo pa kwarowa, tipo mi lwo, tipo mi wang lei, tipo tipo labongo, tipo nyipir, tipo mi ocung matek. Lwiny e lwiny mayot tungo, Lwiny en lwiny ma mito wunu tipo ni supporting mawa God ceke ma wan obe God'o pe obedo God ma megwa obedo God pa kaka i obe cwer wa be neno gin marac tela yang jo telo kumeno ngo tela yang luo otelo tela luo pe omaro lobo obote otelo tela obote pe omaro ngom pa Baganda obote pe omaro ngom pa pa Banyankole pa Balalo obote yang pe onego dano Kit ma Jon-ni bene neko kwede wuka alwor. Wun wuka alwor, wua i malo wunen, wulalya tye kwene, lukec tye kwene, wuteka me lwor mapol komberegi pe. Pingo? Wukwonywa ba, wua i malo lweny pi mawa. An akwao wunu tipo me lwor, tipo me gudi ceke ceke ma mogo ocwalowu pi konyo lobo lwor. ocungi. Angeyo ni jo ma winyo gin ma Mao tye ka waco marac, gin gitye ki plan marac ento plan gi pe obicobere, plan gi pe obitiyo. Komanda ma gibi bi ordering me wot me timo gin marac i kom Mao, Mao gibi nongo Mao ni gin mapat, gibi neno Mao ni lyec, gibi neno Mao ni kwac, gibi neno Mao ni kobra, gibi neno Mao ni, ni, ni, ni lambwor. Kare ma gibingweco gibidok lelgi ma gibikwanyo yo. Wun otipu wugoyogi, wugoyogi i wi adunde. Tong ku kwot ma yam wutiyo kwede i kom lurok wutiyo kwede i cawa-ni. Lok ma mawa tye ka lok pe wutye ka lok pire en nyo pi ot mege nyo pi famili mege keken. Wutye ka lok pi kaka weng, wutye ka koko kaka weng ka lobo

ma gitiyo ki lim me wil lutino lwo me mayo ngom pa lutino wadigi, pa dano wadigi, wek lim ma gin gibegamo i lim eni odoki ki mac. Lim eni olokere odok mac, lim eni olyel i wigi, lim eni ogoyogi, lim eni opogi, lim eni omi lewic omagi, lim eni omi gin marac omi wigi tuci. Dano ma gibe gamo lim i dyewor, lim eno kulu ti tic. Dano ma gityeko plan marac ko mawa, plan mowu pe obe copere. Mawa obe koko kok pa kaka. Cwer cwiny mu mewu, dano mukene gilwur because tipwu pe i komgi. Wun wu tipwu mi lwo ma wun wubino i kom mawa. Ma tin wumiyo mawa obe nyutu lok ada i bot dano. Ma jo ma pe mito lok ada obe neno marac. An akwao wun wutipwu.

me anyim. Because ka pe olweny i cawa-ni, nga bilwenyo piwa? Nga bilwenyo pi lutino? Nga bilwenyo pi nyikwayo me lwo? Ka oketo kaka ma lurok i lobo lwo, te kwaro pa lwo be to. Diki kwaro pa lwo be bedo kwaro mapat. Lam pa lwo obedo doko lam mapat ma tipo pe winyo. Tipo be doko ger ku lwo

Koni bedo lendu, koni bedo kebu, ai malo cung ka karacel, wadiku cingwa. Kot kino neno lweny e obedo lweny pa coli, diki be dwogi bengi, diki be doko megi. So cawa ni eni waeo malo walwenyu ka karacelo. An akwao tipu pa kwaro me Luo, tipu mi Northern Uganda, tipu mi gudi ma papat ma wun wulwenyu pi Luo, wun wudoro lobo mi Luo, wucung matek ni lwinyo piwa. An apwoyo wu, apwoo pastor, apwoo mawa, mawa medri, medri pe ilworu me ki, tipo me lwor tye kedi, cung matek pi kaka lwor, in itye dwon lwor, dwon lwor, dwon acholi, dwon alur, dwon lango, dwon kaka weng ma tye i Northern Uganda, lworu pe omegi, bed matek, cung matek wan watye ingei, wan ogatagat weng ma miyo cwiny lwor jiny, bedo matek, nilweny lweny. An apwoyo